Hai selamat datai ngagai Paulus channel. Nyadi diatu aku ka engkeban siti cherita betampung ke sida apai asun ke nurun nginti sehari nya. Diatu kitai ika nemu. Ini gaya sida asun nyanak sida apai asun nyanak tu tadi. Bulih ikan tau ke ne bulih ikan sida tu maya nurun enti. Okey bepun ke cerita iya udah ke puas mumut tadi nitih jalai datai ga sida mih anak endur palan sida ke nginti ba ulu sungai kemunting. Enda ga bangat besai sungai kemunting nya. Umba-umba segalai endur ngiga anak tengih. Din kitai nginti ba baruh pun kabang din. Engka nya mayuh ikan ngelepak lalai belah urat kayu pun kabang nya, ku Asun. Nadai beleman meh sida lelaki bini nitihka Asun laban Asun nemu agi endur ai ke manah alai endur ikan belalai. Laban nya sigi teleba ga bulai enggau ungkam inti dia. Oh sulu. Alai di ngiga kitai umpan ginti. Nya duko kena di numbak ngiga belut legi, ku indai Asun ngasu apai Asun ngiga sida umpan belut kena ginti. Cheh. Nyulu nyulu ku utai. Tong bisi utai asuh. Baru ke bejaku manah, nemu ga deh ngarap ke aku tu. Meda kumai deh beli belama aku, Apai Asun bejaku. Jengkau iya duku lalu mupuk meh Apai Asun begiga ke belut. Tumbak tumbak iya tanah. Belah nya nadai ga meda belut. Nai kini ga bala belut tu neh bangat nadai ayan. ka mit, ka besai tau nadai ayan ka. Kitai beguna nadai ga sida ka ayan. Engka nya takut mati pajuh ikan kini, ku Apai Asun mumut diri. Pemuas tudah numbak ka temu ke belut. Umbah iya ga pembesai, pembesai tunjuk jari nembiak mit. Manjung tudah meda belut besai nya. Nya iya bulih, lapa deh. Nya aki ini belut udah yan. Kenyang ikan makai umpan tu legi, ku Apai Asun jaku kediri. Mu gaga meh tudah. Bulih anak bulih belut besai tunjuk jari embai ambin. Jarang kitai tulih ke belut mesai tujuh jari enggau mit. Kengko bisi. Mesai nama nya urat kayu ke mit sekali nya kini kengko ke bisi pemah kitai begiga ke belut. Bisi ga sedepa manjai belut nya ulih iya. Nama belua tu tenang kebut. Engka nya udah parai kini. Tau meh kena nadai ncium bau but tu, ku Apai Asun jaku. Benung ke nyimpan belut nya ba kantong plastik ke dibai iya tadi. Dia iya tepeda ke anak belut nya. Ba mua ba mua ti ko enggau pala iya. Tang bisi nyela penyelai ga belut nya peda iya. Nai bisi anak ga di tadi neh patut ga nadai belut belah tu. Bedau machah agi anak di. Kasih kasih deh deh nama ga anak di. Ke lain neh, siku te jelu, siku nya mireh, siku da ijau. Engka nya enda sama apai, kini alai ke enda sama chura. Tubuh di te kelabu ke nadai bulih ke di siku anak ditu baka asun ngayam-ngayam anak belut ke ditarit iya pansut ari perut belut nya tadi. Nama deh, gaga meh tu tudah minjam plastik beluat nya tadi. Datai din, aluh suak ke iya plastik nya tadi enggi neh asun. Ngelama nya ga din ngiga belut, nuka abis kayu tunu kami due asun kena nganti dik alai betepuk muru nyamuk. Ku indai asun. Apai Asun alu nyengkau gintik iya. Ka nyikap diri masang umpan legi kenu ku iya. Asun ari tadi udah setia mega baun gintik. Enda disilak indai Asun plastik ke debai ke disuak Apai Asun tadi. Lalu manjung ngindai asun meda belut ke dibai apai asun. Apuu! Nama utai bai deh apai asun? Belut asuh ku giga deh. Nama utai bai deh? Kuma ito nyadi ku umpan utai ito, ku indai asun bejaku nyau rendang. Belut menyau uai. Besai belut nya ah. Kati ga ikan deh makai nya. Nyu gemu bisi anak ba pelasun. Nyu bechekik pinggah ba pelasun nyangkal penemu indai asun meda belut ke dibai iya nya enda ulih nyadi ke umpan iya laban dia udah tuai beubat. Semua bulu nangkir belah tubuh dei abih buban. Alu enda bedi ngelala ni bagi tau ke umpan ni bagi belut. Di bedau aku mat enggau utai ke dibai di nya dei. Nama deh temai bangkai tali karan kena umpan? Nya tali karan nya, ukai nya belut. Kati deh uban lalu enda ke ngelala tali karan? Tali karan kumbai deh belut? Ku sawit Indai Asun. Genggam Indai Asun nepat inat tali karan nya. engka ngemal apai asun. Abis madang melai endur apai asun belanda digagai bini iya. Belah betis belah lengan anang ngira agi abis rajai. Asun nama deh leke-lekek diri meh tudah meda apai iya enggau indai iya ke begagai belah nya. Nangka tu aja mah tusi ku berengat dua tu nendang ke paisun tu ngiga umpan. Ku jaku ke ngiga umpan belut sekali umpan belut ko ditemu ke iya nya tadi. Gelut ke ditemu inya tadi meda ke bisi beranak gaga meh tudah nyua enggau indah asun deh. Sekali nemu utai nya tetali karan laban ke diau memenuh ulu. Ukai nya ngelala tali karan ke empai asun tu tudah laban memenuh ulu ukai nya bisi. Besambungka karan taja menua kitai ti udah moden, jarang kitai bisi meda tali karan munyi ko tusi cherita tu tadi. Laban kitai ba menua ulu tu nadai nentu besambungka karan deh nyadi jarang meda tali karan. Nya meh apai asun tu enda ngelala. Ni bagi tali karan, ni bagi ke belut. Asai lukis galau panjai. Oh belut meh nya ku iya. Nyadi nangka tu aja meh ba tampung renggat kedua tu. Nyadi renggat ketiga ila. Tei meda keni sida tu bulih ikan tauka nembuh ikan sida tu nya anak tu. Nya aja ari aku.